L-għodwa tajba l-kulħadd. Illum nixtieq nagħmel dan il-video billi nixbet żewġ punti dwar żewġ mistoqsijiet li saruli riċentament fuq eh, l-irjus imtawla li kienu nistabu taħt li poġew. Sewwa. Issa, il-mistoqsijiet kienu dawn, Jekk dawn l-irjus humiex ta' aljeni u għal liema raġuni dawn qegħdin jinżammu moħbija mill-poplu? Mela, iż-żewġ mistoqsijiet huma antipatki. L-ewwel ħaġa jien għandi domandi bħalkom, sewwa, m'għandi l-ebda evidenza, imma ovvjament nista' nasal konklużjoni minn dak li naf. Għan nibda mill-ewwel mistoqsija. Mela, għal xiex l-Awtorità Arkeoloġika Maltija qed iżommhom misturin ngħidu hekk mill-pubbliku. Dik kienet id-domanda, però jiena ma naħsibx illi l-Awtorità Arkeoloġika qed tiżżommhom moħbija. Naħseb jiena iżjed illi qegħdin fl-istat li huma il għaliex ma hemmx konklużjoni konkreta sewwa. Issa jiena mal-konklużjonijiet konkreti akkademiċi nikklexxja ħafna, ma naqbilx magħhom, il għaliex dawn għandhom linja gwida u jekk inti taqbeż dawn il-linja gwida mela allura il-teorija tiegħek tajba biss għal ġod dasbin skont l-akkademika eh, universitarja, sewwa. Jiena persuna li ma nirriċerkax mill-box mentality tas-sistema sewwa dik illi ssakkrek din il-linja gwida u inti ma tista' ma tistax taqbeż ċertu orizzonti sewwa dawn dawn akkademiċi qishom qishom irreliġjużi għandhom il-Bibbja sewwa u dak li jmur kontra l-Bibbja ħażin. Jekk trid tissib jekk trid tissib il-verità, trid tinżar regoli u trid tuża l-għodda propja biex tiskava, sewwa mhux dak li jgħidulek dawk li jridu jikkontrollawk. Insomma, mela, L-ewwel mistoqsija, hekk hux dawn qegħdin jiġu ppriservati b'mod moħbi mill-pubbliku? Mela, jiena ma naħsibx illi dawn qegħdin jiġu moħbija mill-pubbliku. Għaliex l-ewwel waħda hija illi dawn diġà jaf kulħadd bihom. Sewwa. It-tieni ħaġa hemm instabu hemm instabu irjuż li formati oħra kemm ġo South America kif ukoll ġo l-Eġittu. U dawn ukoll kulħadd jaf bihom. U dawn qegħdin eżibiti għall-pubbliku. Mela allura għal liema raġuni dawn qegħdin jaħbu dawn l-irjus hawn Malta għax għax għandhom xi ħaġa speċjali minn dawk tal-Peru u minn dawk tal-Eġittu? Le m'għandhomx affarijiet speċjali iżjed minn dawn it-tnejn li għadni kif semmejt. Però, Malta minn Minn meta bdew jiċċirkolaw ċertu ritratti, sewwa li kienu meħuda f'żewġ eżibizzjonijiet li kienu saru qabel id-disgħinijiet ta' ras partikolari, jiena kont rajthom dawn, sewwa kelli kelli aċċess b'permess, konna morna jiena u ħabib tiegħi, arkeologu, Xi tnax-il sena ilu kellna aċċess insomma kien limitat, ma stajniex nieħdu ritratti, ma stajniex nieħdu videos, ħin kien kien kien qasir ħafna, il-persuna li kienet qiegħda speċi ta' tassisna, żomm ħares ta' fuqna, għaltilna li ma tistax, ma nistgħux indumu hemm isfel, hemm il-kantina ta' taħt il-Mużew Arkeoloġiku ġewwa l-Belt Valletta, qaltilna xtieq terġa' tirritorna lura fuq xogħolha. S'hekk kienx skuża jew li din ma nafx. Però aħna kellna ħin limitat, ħadna ċertu rimarki sewwa u l-bqija storja jnieh ġol-memorja tagħna. Niftakar sew konna kien hemm kien hemm xi sitt preparawna insomma fetħu l-kaxxi, preparawhom daw da biex narawhom. Eh, kien hemm xi sitt irjus. Issa, kien hemm minnhom, kien hemm xi tnejn minnhom minn għalija kienu żgħar, mhux minn għalija kien hemm tnejn minnhom żgħar. Sewwa li lilna tawni indikazzjoni li dawn kienu r-rjus tat-tfal. Kien hemm waħda partikolari li l-iżjed li qamet il-kontroversja dwarha hija r-ras deformata mhix ħażin kienet li ma kellhiex fużjoni hawn wara, ma kellhiex il-fużjoni vertikali hawn wara. Sewwa, Aħna għandna fużjoni għaw wara, vertikali għandna, aħna għandna ħala oħra vertika u eh, orizzontali li taqsam ir-ras, mela għandna tnej waħda, tnejn, issa. Peress li din ir-ras partikolari ma għandix fużjoni għaw wara u difformata mela l-ura Dew jiċċirkolaw dawn l-ipoteżi u teoriji li din hija r-ras ta' xi alien. Jiena ma naħsibx li hija ta' għalien sewwa din ir-ras, il għaliex għandi studju illi kont għamilt rigward ir-rjus oħra li kien mistabu fis-sebajnijiet kien studju għana kien studju anatomiku eħe illi kien sar dwar dwar fuq fuq irjus tal-istess tal-istess anomalija ġifiri dawn ovvjament id-deformazzjoni tagħha kienet ħafna ikbar minn dawk ta' Malta. E, u ovvjament id-dettal primarju kien il-fużjoni sewwa, għax jekk ma jkollhomx il-fużjoni mela allura daw mhumiex umani għaliex għax iliex l-umani kollha għandhom din il-fużjoni jew kollha għandhom din il-fużjoni imma imma irriżulta illi bid-deformazzjoni sewwa meta tibda ssir din il-prattika tad-deformazzjoni ikun hemm tendenzi fejn id-diffużjoni jew tinġibed lejn ġenb, jew tisparixxa totalment jew tisparixxi parti minnha. Allura, sewwa hi minn dan l-aspett. Ikkonkludejt illi ma naħsibx illi dawn l-irjus huma tal-aljeni. Sewwa, dan ma nistgħux norbtu kollox mal-aljeni. Jekk xi ħaġa ma nifhmuhiex mela allura tal-aljeni dawn anki l-piramidi ma bdewx jifhmu l-binja tagħha mela dawn bnewhom l-aljeni. L-arkitettura, ovvjament, hija stramba, hija alijena, imma l-binja hija mill-bniedem. Darba l-oħra tajt spjegazzjoni bil-kasts, bil-kaxxi, bil-konkrit, insomma, jitħu taraw il-video, anki publikaj din it-teorija fil-Gospel of Forbidden Truth ukoll għal min ikun irid jagħtiha daqatajn. Eh, ma nistgħux norbtu kollox mal-aljeni però. Għaliex hemm ħafna anomali, hemm ħafna stramberiji fid-dinja li ma nistax naslu l-konklużjoni ma nifmuhomx sewwa. Mela allura dawn huma aljeni. Kien instab kien sar skaf u kien hemm sabu fdalijiet ġiganteski ta' persuna ta' tnax-il pied, persuna ta' tnax-il pied, sewwa mis-seklu l-għadda, l-iġgant ta' Castellineu. A dan alien? Alien. Illum għadna narawhom sal-lum. Persuni ta' statura enormi, anqas jgħaddu minn bieb ta' żewġ metri, a dawn aljeni. Jekk nidħlu daqsxejn fil-ġenetika, insiru nafu illi il-DNA li writna mill-ħallieqa tagħna sewwa iddeterjorat mal-evoluzzjoni, mal-miġja ta' mijiet tal-eluf ta' snin sewwa, illi lix anki il-longevity, il-lifespan tagħna iddeterjorat sewwa dawn huma kollha indizji li nsibuhom kemm fil-Bibbja kemm f'mitoloġiji oħra. Naħseb naħseb jiena r-risposta tiegħi tajta kemm jekk dan mhuwiex fattur li qed jiġi moħbi mill-poplu jew inkella jekk dan huwiex fattur illi huwa alien. Jiena nerġa' nirrepeti l-risposti tiegħi ma naħsibx illi dawn l-irjus huma aljeni u ma naħsibx illi s-sejba hija miżmuma. Il għaliex, kif diġà spjegajt, kulħadd jaf bihom dawn, kulħadd jaf illi eżibiti hemm hemm rjus difformati oħra sewwa eh, ta' prattika eh, milli dawn dawn bażikament kienu jipprattikaw Din il-skull elongation u anki deformazzjoni tal-għonq u anki scarification biex jimitaw il-ħallieqa tagħna jagħmlu l-iscales li kellhom huma għax dawn aħna jekk jekk nidħlu f'ċertu studju nindunaw illi l-konfederazzjoni li kienet ikkolonizzat id-dinja tagħna sewwa fi żmien remotissimu kienu hemm humanoids, felinoids, reptiloids, insectoids kien hemm diversi ta' ta' intelliġenza. li kienet ikkolonizzat id-dinja tagħna sewwa, eh, flimkien ovvjament ma' sistemi solari u pjaneti oħra. Nispera li ħnajdu hekk sa ċertu punt dan il-video kien sodisfaċenti, dana dawna kienu tweġibiet li jaqtaw minn żewġ naħat il għaliex mela Kevin mhux qed jgħid li dawna alieni, Mela allura dan dawwar il-fehma tiegħu. Le, ma dawwarx il-fehma tiegħi. Jew inkella ara, Kevin qed jgħid li dawn aljeni, mela dan huwa conspiracy theorist jew le, m'iniex conspiracy theorist. Jiena bniedem milli nħobb inżomm it-triq tan-nofs. Meta meta nibda nanalizza u nistudja u nasal għal teoriji nħobb inkun ġenwin kemm nista', jiena ma nimlih biċ-ċuċati l-ktieb tiegħi sewwa, ma nħobbx inbigħ ċuċati lin-nies, ma nħobbx nimmiżgwida n-nies sewwa. Nipprova nkun razzjonali kemm nista' kemm jista' jkun nużaw ix-xjenza fejn tapplika u anki l-loġika fejn ma tapplikax il-loġika u x-xjenza jkollna nduru għal għodod oħra għal dawk l-għodod illi s-sistema tgħidlek mhumiex tajbin biex tasal għal ċertu konklużjonijiet. Biex ma nibqax inlablab u nparla fil-vojt, nixtieq nirringrazzjakom għal darb'oħra li Segwu l-videos tiegħi, jkollkom xi mistoqsijiet bħas-soltu hemm bagħtuhomli u sa fejn naf nirrispondi. Grazzi 'l kulħadd.